काका दुर्गा पूजा के चंदा दियो पाँच हजार एक टका देबो देबो जते चंदा चाही तते देबो लेकिन एगो शर्त छो ऑर्केस्ट्रा में नटुआ के कमर पकड़ पकड़ कर स्टेज पर चढ़ कर नचबो मंजूर छो तब आज लेकिन हम सब तो अल्हार उदल इन रहल छियै यार तो तहन कथी के पाई दियो रो अल्हार उदल वाला सब पाई ले छै ओ सब तो पेट पर जे छै से नौटंकी करै छै तऽ तहन कथी के पाइ दियौ रौ पूजा लेल पूजा करबाक छौ तऽ घर में बैस कऽ तुलसी चौरा लग आराम से पाठ कर ऑर्केस्ट्रा अनबे तहने चंदा देबो ने तऽ नहि देबो ई मिथिला छै एतऽ अहिना चलै छै जे छै से एतऽ पूजा पाठ के पर केओ जे छै से ध्यान नहि दै छै ऑर्केस्ट्रा दुआरे सब दुर्गा पूजा करै छै एतऽ एक दिन ऑर्केस्ट्रो रहते अष्टमी के दिन से सोच सोच लेलिया हम सब करबा ऑर्केस्ट्रा

हमर घर पर भेज दिहे हम जे छै से देख लेबै हाथ पकड़वा छै कि कमर अहाँ जे घर पर मंगबऽ चाहै छियै से नटुआ सब छै रसियन नहि छै जे घर पर मंगबऽ चाहै छियै ओना आइडिया बेजाय नहि छौ एहि बेर रसियाने नटुआ से मंगा मजा आबि जेतै चुप सार के एक बेर रसी एक बेर रसिया नटुआ मंगा लेबै तऽ भरि गाँव के आदत लागि जेतै फेर शादी बियाह से लऽ कऽ घर डेरा तक में सब जे छै से रसियन मंगेनाइ शुरू कऽ देतै यार तू नहि बुझै छी बात गाँव के लोग सबके आदत सब खराब सब छै नहीं नहीं एहि बेर रह दही एहि बेर बंगलनिये नटुआ से काज चला लै छी। पर आब रसियन नटुआ मंगा चाहे अमेरिकन नटुआ मंगा ओहिसँ हमरा कोनो मतलब नहि अछि स्टेज पर चढ़ि क डार पकड़ क तऽ हमही नचबो सार के ठीक छै मंजूर मंजूर अछि मंजूर ठीक छै त- त- मंजूर चंदा च- चंदा दियो ठीक छै खाली टा काकी के नहीं कही है कि हम नटुआ के हाथ पकड़ क डार पकड़ क नाच, ना, नाचल रहिए उम्हर बुढ़वा बाबा अलग से कहलखिन है कि नटुआ के एक बेर हमरा हाथ पकड़ दी है आ बुढ़िया दाइ के ई बात नहि कहे है इम्हर अहाँ अलग से कह रहल छियै कि हमरा जे छै से कमर पकड़ के हिलबऽ दिया नटुआ के आ ई बात जे छै से काकी के नहि कहे है आब हमरा ई कहू कि हम सब कमेटी अध्यक्ष भऽ कऽ पूजा पर ध्यान दिए कि अहाँ सबके डर आ हाथ पकड़ावे पर ध्यान दैत रहू से कहू हमरा कमेटी अध्यक्ष तू सब की बनबे कमेटी अध्यक्ष तऽ हम सब रहिए हम सब सार के सरस्वती पूजा में बीस किलो बुनिया आनिए ओहि में से दस किलो तो बैठते बैठते खा जाइए फाँक जाइए आ बाकी पाँच किलो घर ल जाइए जैसा आ बाकी जे पाँच किलो बचे ओ भर गाँव प्रसादी में दिए यानी बजट के सेवेन्टी परसेन्ट पाइ हमसभ खा जाइ छलियै मात्र पचीस परसेन्टमे पूजा पाठ भरि गाँवके परसादी तरसादी करै छलियै चन्दावला खैर जे भी केलियै हमरा सभके ओहिसँ कोनो मतलब नहि अछि आब चन्दा दियौ हमसभ निकलब जे छै से दुर्गा पूजामे एहिबेर जे छै से हमर प्लान छै दसो दिन उपास करैके प्लान छै उपास आ तू राव बॉय से क्या एक्चुअली पंडित जी बाबा कहलखिन है जे दुर्गा पूजा में अगर तू सब दिन उपास करबे तो दुर्गा महारानी सुंदर कन्या देथुन वह दुआरे हम सब उपास करबे आ अष्टमी के मांस भात खा के उपास जे छै से तोड़बे उपास करऽ के कोन काज छै रसियन नटुआ सब एबे करते उहे में से ककरो सब बियाह कऽ लिए आइडिया ओना बेजाय नहीं छो तऽ फेर हम ककरा सने स्टेज पर चढ़ि कऽ नाचब है एकर एतऽ घर बसऽ वाला छै आर अहाँ के पतरी कमर पकड़ के नाचऽ के लागल है अच्छा पाइ हम एकैस हजार टका दियो आ बियाह करते ई कोनो बात भेलो ई तोहर अहाँके बात ओना ठीक अछि धौ छोड़ हम दुर्गाजीसँ उपासे कऽ कऽ जे छै से दुर्गाजीसँ हम कनिया माँगि लेब हटा नहि चाही रसियन घरवाली मैथिलियनेसँ काज चला लेबै जे छै से वाह की सोच छौ एहने सोच हेबाक चाही सब युवा के तहन ने देश आगू बढ़तै गर्व अछि हमरा करिया हमरा तोरा पर गर्व अछि थैंक यू खाली टा हमर बात याद रखिए हम एबो बेलनौती दिन तऽ हमरा स्टेज पर चढ़ि कऽ नाचऽ दिहे धकेल कऽ कात मे नहि कऽ दिहे कमिटी मेंबर सबके पहिले हे कहि दिहे ओना रूस यूक्रेन मे तऽ युद्ध फसल छै तऽ रशिया नटुआ के कोन रास्ता दऽ कऽ अनबै युद्ध चलि रहल छै तहने तऽ सब रूस यूक्रेन छोड़ि कऽ जे छै से भागि भागि कऽ बिहार आबि रहल छै यार तहने ने हमसभ नचेबै ओना युद्ध तऽ इजराइल फालस्तीन के बीच मे सेहो चलि रहल छै तऽ उम्हरोसँ कोनो उम- उम्मीद छौ तऽ कह ए, गड़बड़ तऽ उम्हर हमसभ एखन ध्यान नहि दऽ रहल छियै से किया एखन तऽ ओहिना कारी छी हम अगर उम्हर दिस ध्यान देबै तऽ युद्ध चलिए रहल छै इजराइल फलिस्तीन मे कारण जे छै से बम से धुआं से और कारी भऽ जायत तेहन बम सब मारि रहल छै इजराइल वाला सब जे छै से धौर रहऽ दियौ एहि बेर रसियानेसँ काज चला लै छी फलस्तीनी के अगिला साल देखबै हेलो हेलो हेलो हँ करिकबा आई मीन करिया चंदा उसला गेलो भरि गाँव से हँ सबटा चंदा जमा कऽ लेलियै भरि गाँवसँ एक लाख एकैस एकैस हजार टाका जे छै से पुरलैए अतः हम नेपाल में आयल छी और नेपालीय नटुआ सबके कीर्तन करे लेल जे छै से बुक कर लेलियै एहि बेर हम प्लान बन लेलियै कि जे छै से मिथिला के लोग सब किछो करते अपन नचेते नचेते ओहिसँ अपना सबके कोनो मतलब नहि अपना सब एहि बेर कीर्तन करबाक छै तऽ जे छै से कीर्तन मंडली नटुए सबके कीर्तन मंडली लेल हम सेट कऽ लेलियै ठीक छै आ दसो दिन जे छै से कीर्तन के लिए तऽ एक लाख रुपया तू जल्दी से भेज हमरा जल्दी से भेज एक लाख रुपया पहिने भेज दे रे भाई रे नेपाली आना थी नेपाली आना कीर्तनिया सब कॉल पाई दिलुआ रसियन लेल आ बुक कऽ लेले नेपालियन कीर्तनिया सबके की ई करिकवा बच्चा सब संगे बहस केने छी चलू एतऽ से चलू है छोरा सब पाइला जल्दी जल्दी पाइला रसियन मंगबैत मंगबैत नेपालियन कीर्तनिया सबके मंगबाबऽ लागल जल्दी पाय ला हमर पाय वापस कर पाइ तऽ नहि देब आब से किया पाइ नहि भेटत अगर दोबारा हमरा सबसँ पैसा मङ्गलहुँ तऽ हम काकीके जे छै से सभटा बात कहि देबै ओकर बाद अपनो डर पकड़ै लायक अहाँ नहि बचब से हम गारंटी के साथ कहि रहल छी हमरा काकी पर पूरा भरोसा अछि ओ डा- डार जरूर अहाँके तोड़ि देती ताहि दुआरे शांति से काज लिअ अच्छा ठीक छै तू सब एखन जो बाद में देख लेबो तोरा सबके जो जो जो जे करबाक छौ जो हटा हाँ ठीक छै बाद में देख लेबै ई तऽ बढ़िआँ बात छै भजन कीर्तन हेबाक चाही दुर्गा पूजामे ई जे बंगलनिया नटुआ सबके जे भोजपुरी गीत पर नचा नचा कऽ जे अश्लीलता फैलेने छै ओहिसँ तऽ बढ़िआँ बात छै जे भजन कीर्तन हेबाक चाही अच्छा ठीक छै तू सब एखन जो बाद में देख लेबो तोरा सबके जो जो जो जे करबाक छौ जो हटा